Ndakũgeithia mwĩroreri wakwa o harĩa hothe ũngĩkorwo na ha marĩtwa makwa njĩtagwo mwaria na gũkũ gwitũ tugaga kwa mwaria gũkĩũra kwa mũkiri kwarire tene naguo wa maitho gĩkũyũ kiugaga ti wa rũthiomi mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mwanya mũno kũrĩa tũkoretwo tũkĩnyitanĩra niĩ nawe Njĩtagwo mwarie Ngai gũcokeria ngatho mwĩroreri wakwa o harĩa hothe ũngĩkorwo nĩ ũndũ wa ũrĩa ũkoretwo ũkĩrũmanĩrĩra nani mwaria na tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ ũmbi magegania ma Ngai na nĩ njĩra ĩmwe ya gũkũrana Ngai nũ na tugaga Ngai nĩ mũmbi wa thĩ na igũrũ o ta ũrĩa tũkiugaga ũrĩa nĩ mechanic ũrĩa nĩ driver ũrĩa nĩ pilot ũrĩa nĩ farmer ũrĩa nĩ engineer ũrĩa nĩ pastor Rĩo mũndũ agagĩkorwo oĩkaine na wĩra ũrĩa arutaga, nake Ngai tũmũtambũraga na tũmũkũranaga na tũmũmenyaga nĩ ũndũ wa ciama ciake iria anaringa thĩinĩ wa thĩ, nĩ ũndũ wa magegania make marĩa anaringa thĩinĩ wa thĩ. Na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩ haha nĩgetha tũkorwo tũgĩthoma tondũ tugaga mũgĩ nĩ mũtare. Twĩ haha nĩgetha twĩrute, twĩ haha nĩgetha twĩtare, nĩgetha tũgĩtuĩke tũrĩ ogĩ na tugaga atĩ mũciĩ wĩ inoro ndũtuhagia tũhiũ nakĩo gĩkũyũ no nginya tũkorwo tũkĩmenya ĩ ngai witũ nũ tugaga nĩ ngai mũmbi wa thĩ na igũrũ na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩ haha twĩrorere ciũmbe imwe iria ngai arĩkirie kũmba thĩinĩ wa thĩ na haha tũkĩrĩ na kĩũmbe kĩmwe gĩake kĩrĩa ngwĩciria ũngĩkĩrora wega nĩ ũrona kĩna hĩa e, na o mwena ũyũ ũngĩ nĩ ũgũcoka ũkĩone atĩ e, gĩkĩrĩ na maitho marĩa kĩrarĩkia gũthiũrũrũkia rĩrĩ rĩgĩ- rĩ- rĩgĩthiũrũrũka na gũkũ na rĩrĩa rĩngĩ narĩo rĩgakorwo rĩgĩthiũrũrũka na mwena ũrĩa ũngĩ na gĩkĩ nĩ kĩũmbe kĩmwe kĩrĩa ngai arĩkirie kũmba thĩinĩ wa thĩ o kuma o rĩrĩa thĩ yombirwo nginya mũthenya wa ũmũthĩ ciũmbe ici cikĩrĩ o kuo gĩkĩ nĩ kĩrĩa tũgĩtaga kĩmbu ũririkane kĩmbu nĩ gĩkoragwo na mĩhĩrĩga mĩingĩ mũno na nĩ gũkĩrĩ ciĩmbu citakoragwo na hĩa na gĩkĩ gĩkĩrĩ na hĩa ngakĩigua agĩkũyũ makiuga atĩ kĩrĩa kĩnahĩa gĩtagwo kĩmbu kĩa mũriũ no mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩ nakĩo haha kwa haha nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa ũtarĩ wona kĩmbu kĩa mũriũ na mũndũ ũrĩa ũtarĩ wagĩkorwo ona oete ihinda rĩake kũrora kĩmbu ũrĩa kĩũmbĩtwo nĩ ngai nĩ ũgũkĩona gĩkĩrĩ na hĩa ithatũ ciĩ harĩa iria niĩ ndingĩhota gũgũtarĩria hĩa ici wĩra wacio nĩguo ũrĩkũ na nĩ kĩĩ kĩmwe kĩna hĩa na kĩrĩa kĩngĩ gĩtikoragwo na hĩa no nĩguo gĩkorwo ngĩambĩrĩria gwĩka ũthuthuria wakwa gũtigĩrĩra nĩ ndageria gũkinyakinyĩra na kwenjenjera tondũ gĩkũyũ kiugaga atĩ mwendi kagwacĩ gatungu no nginya angĩenjenjera nake mũndũ ũrenda kũhĩga no nginya angĩetha ũtaro na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩ haha na ũngĩcũthĩrĩria nĩ ũkuona atĩ Ngai nĩ nĩ mũũmbi na nĩ ma ũũmbi wa Ngai nĩ mũnene mũno tondũ ũngĩcũthĩrĩria nĩ ũkuona atĩ kĩũmbe gĩkĩ kĩrĩa Mũrungu mwene arĩkirie kũũmba nĩ kĩũmbe kĩa mwanya mũno mũno mũno mũno tondũ ũngĩcũthĩrĩria nĩ ũkuona gĩkĩrĩ na hĩa ithatũ no ririkane kĩmbu nĩ gĩcenjagia rangi maita maingĩ nĩ ũkuona harĩa kĩomba gĩgacenjia rangi gĩgatuĩka rangi wa ngirini no gĩkĩũmbe handũ hangĩ hakĩhana kĩerũ wona nĩ gĩacenjia rangi No ũndũ ũrĩa wa mwanya nĩ atĩ ona kĩngĩtuĩka nĩ gĩcenjagia rangi, gĩtingĩhota gwĩcenjia gĩtige gũtuĩka kĩĩmbu. Ũguo Ngai nĩ akĩhete ũũgĩ mũngĩ, ũhoti ũngĩ mũnene mũno atĩ kĩĩmbu ta gĩkĩ nĩ gĩkũhota kwĩhitha kana kwĩgitĩra nĩgetha kwaga kuonekana nĩ thũ. Na ũkĩririkane Gĩkũyũ nĩ twaugaga atĩ ũkarĩ mũhithe ĩ nĩ mwegega. Rĩu haha nakĩo kĩĩmbu gĩkĩ nĩ gĩkoretwo gĩkĩmenya we reke ndĩhithe. Kwoguo nĩgetha kĩheo ũũgĩ wa kũhota kwĩgitĩra kĩaheirwo ũgĩ wa kwĩgitĩra kũgerera njĩra ya gũcenjia rangi. We nawe ndikĩũĩ ũhotaga kũgitĩra mũciĩ waku na njĩra ĩrĩkũ. We nawe ndikĩũĩ mĩtaratara yaku ĩrĩa warĩire ya kũgitĩra ciana ciaku. We nawe ndikĩũĩ mĩtaratara ĩrĩa warĩire ya kũgitĩra arutwo aku. We nawe eh, hau, hau nĩ njĩra ya arĩa marutanaga ndiũĩ marĩire mĩtaratara ĩrĩkũ nĩgetha magitĩre arutani a- a- arĩa magĩta- ma- makĩrutaga nĩo ndakiuga arutwo ao na nĩ gũkĩrĩ na arĩa angĩ nao athani ndikĩũĩ makoragwo meharĩrĩirie atĩa kũgitĩra wathani wao na kana arĩa maramatha na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkĩrĩ haha na tũgakĩona atĩ kĩmbu gĩkĩrĩ haha

no rĩrarora koguo rĩna maitho marathiũrũrũka ndingĩmenya nĩ mũthemba ũrĩkũ na ndikĩrĩ ndakĩona kĩũmbe kĩrĩ na maitho mahana ũũ atĩ rĩrĩ nĩ rĩkũrora thutha na rĩrĩa rĩngĩ rĩrore mbere na rĩrĩ rĩngĩ nĩ rĩkũrora thĩ na rĩrĩa rĩngĩ rĩrore igũrũ rĩrĩ rĩkũrora mwena ũyũ rĩrĩ rĩngĩ rĩrore mwena ũyũ ũhoro wa kũhota kwĩgitĩra kumana na thũ ũririkane onawe ũngĩhota kumbwo no kĩheo no gĩcoke ũkĩheo ũhoti atĩ wa gũkorwo atĩ no ũhote kuona nginya na thutha wĩkĩrwo ritho rĩngĩ na thutha na ũkĩigua ũkenete mũno no nĩ tũrakĩona ngai akĩũmba kĩmbu na njĩra ya mwanya atĩ o kĩndũ o kĩndũ o kĩũmbe o kĩũmbe o kĩũmbe ngai akĩũmbire na njĩra ya mwanya na ithuĩ twĩ haha twĩ ta andũ o mũndũ o mũndũ o mũndũ o mũndũ ombĩtwo na njĩra ya mwanya tondũ ũngĩrora kĩũmbe gĩkĩ nĩ kĩmbu ritho rĩakĩo kana ũhoti wakĩo kana maũthĩ makĩo timo ma mbĩa na timo ma ngui na timo ma nyau koguo nyau namo maũthĩ mayo kana ũrĩa ĩgĩikaraga ta rĩu nĩkuona nyau nĩ ĩthikaga mai mayo yathiĩ kahinda nĩ ĩgĩthikaga kahinda ga kayo no ũngĩcũthĩrĩria kĩndũ ta ta ngui ĩyo ĩmĩaga o kũndũ o kũndũ o kũndũ na kĩmbu gitũ nĩ gĩkĩambĩrĩirie thabarĩ ya gũthiĩ na ũndũ ũngĩ ingĩenda tũkorwo tũkĩona nĩ atĩ nĩ gĩkoragwo na mũting'oe mũting'oe ũrĩa kĩhũthagĩra gũcuhũka handũ ona kana kwĩnyitĩrĩra handũ nĩ ũkoraga atĩ nĩ gĩtua gũcihũka mũting'oe wakĩo nĩ mũraihu mũno na nĩ ũthiaga wĩkũnjĩrĩirie ndiũĩ kana no nyende tũkĩwone mũting'oe waguo wa, wa kĩmbu gĩkĩ ngwĩciria nĩ ũrawona nĩguo ũcio ũrĩa ũrathiĩ mũting'oe wakĩo na nĩ mũraihu mũno nĩ ũkuona nginya ũrĩa ũrekũnja harĩa nĩkĩo ndagĩkwĩra nĩ ũkinyaga handũ ũgatuĩka atĩ nĩ ũrakũnja kĩndũ ũngĩrora mũting'oe ũcio ũrĩa ũikaire nĩ atĩ nĩ- nĩ- nĩ- nĩ ũraraiha